Chinah rokin kan in don hna keimah ka min cu Bawi Ṭin Hnem ka si tutan kan thawngzamh dingmi hna cu a pakhatnak ah kum hleithum in kum hleikua karlak a simi minung panga hna cu sizung ah motor accident ruangah an phan hna A pahnihnak, Kori nih a hawinu thlareuh fapawinu a thah. A pathumnak, Baronia ngakchinu a thattu a theimi cu million pakhat pek dingin palik nih thawng an kamhnak. A palinak, vawleicung ah Australia mi hi gambling ai kah bik an si. A panganak, Berlin Film Festival ah Australia film nih pakhatnak award a hmuhnak kong. A paruknak, Spirit buin mawṭaw mawngh ruangah minung pahnih an thi, a pasarihnak Chin pastor pakhat khawrah a kainak kong, a pariatnak Craig Anderson nih a fapa a thahnak kong. Motor accident ruangah kum hleithum in kum hleikua karlak minung panga hna sizung ah an phan. Kum hleithum in kum hleikua karlak mino panga hna cu February ni hleiruk Thonghnui kumhleili zinglei nazi pakhat ah motor an firmi an mawngh i thingkung an va suk ruangah an zate in sizung an phan tiah theih a si. Motor a mawngtu pa hi kumhleithum minung phakan um ummi a si. A firmi Nisemphalsor cu a mawngh i Esther Khazelh muru bakah thingkung a va suk hi a si. A phurmi hna minung hna hi kumhleithum in kumhleiruk karlak minung an si hna i pa pakhat le nu pathum an si tiah theih a si. Julie Corey nih a hawinu thlarep fapawi minu a thah. Kum thonghnih le kum kua lio ah Julie Corey nih a hawinu thlarep fapawi minu a thahnak kong he pehtlai in Massachusetts biaceihzung ah biaceih a si ṭhan lai. Corey hi amah zong fapawi vemi a si nain a hawinu nakin thla thum a fa a no deuhmi a si. Kum kul le kum thum a simi Hein hi Alex Dion i a nungak ṭhing a si i an i duh ti lo hnuah Alex Dion le Corey hi ai duhmi an si. Corey nih a hawinu Hane hi fak ngaiin a vawk hnuah lerthikhrihnak hmawng a reh i a thah. Cu hnuah a paw a hlai i thlarep lawng a simi a nau cu a lak. Nain a hnu hlathlainak an tuah hnuah Corey tlangvalpa nih palik sinah hitihin a chim, July ni kul le nithum thonghnih le kum kua zan ah Corey nih a rak ka call i ka hawinu Hane dawr ah ka zul e tiah a ka ti. Tlawmpal a rauh hnuah a van ka khawl ṭhan i ka ngan a fak i sizung ah ka hawinu nih a ka kalpi tiah a ka chimh ṭhan i tlawmpal bak ah a ka khawl i fa ka nei cang tiah a ka ti. Bawhte cu Cory nulepa sinah ṭha tein fa kan ngei cang tiah thawng a thanh hna a ti. Bawhte a nupa chung a rak lakmi nute cu atu tiang dam in a um ko i kum li a si cang i a pa ei sinah a um. Greg Anderson nih a fapa a thah. Kum hleikhat a simi Luke Beatty hi mi ngandam le mitthluak ṭha ngai a si. A nu le a pa ai ṭhenmi an si i a caan te lawngah Greg Anderson, Luke Beatty a pa nih a fa hi a ton khawhmi a si. Greg Anderson hi a hawile nih an chimning ahcun Marijuana sii nih a suaimi a si i a fapa he duh paoh in an i ton khawh lo tikah Luke nu le palik cungah a thin a hang i Namte hi ai bup pah peng, cun. Midang zong hrocer lengmang i thlauh hman tuk lomi a si an ti. Luke hi a pa nih a dawt tuk nain a thahmi hi Luke nu zong nih ai zumh kho lo. Si nih cun a suai ko nain a fapa a thah hi cu ka zum kho hrim lo. A pa nih a fapa hi a dawt tuk hringhran tiah a chim. Palik tu nih cun Greg Anderson nih a fapa thah dingin a hlankan in timhtuahnak a ngei lai tiah zumhnak an ngei ve. A fapa a thah hi cricket lehnak ah a si i an pafa cun cricket cu an i celh ko i Nazi paruk a von tling cun midang cu an lawi hna nain Luke le a pa cu lawi loin an i celh i tlawmpal ah a pa nih Luke cu cricket ground an kulhnak thirlei khin a hei hlonh i a vuak cun nam in a sawh i palik nih an rak fuh hna. Greg Anderson nih cun palik cu ṭih loin namte cun a dir-awnh hna i a hnu ahcun pistol in a ṭaangah an kah. Luke cu sizung ah an kalpi i doctor te nih dam dingin an thlop ko nain a hma a fah tuk caah a thi. Baronia ngakchia nu a thattu a theimi cu million pakhat laksawng pek a si lai. A luanciami kum thonghnih le kum hleikhat June thla nihnih ah sianginn kainak lampi ah a rak tlau i a thi cang tiah zumhmi Boromia um ngakchianu Siriakon Bung Siribun tlaunak le thihnak kong he pehtlai in thawngpang fiangmi an kan thanh khotu an um ahcun million pakhat laksawng pek an si lai tiah Victorian palik nih thawngthanhnak cu thonghnih le kum hleili February nili ah an tuah. Palik nih hlathlainak ṭha tein an tuah hnuah kum hleithum a simi Syriacon bung Siribuan tlaunak kong he pehtlai in lunghrinhnak an ngeihmi kum kul le kum li pa cu voihnih tiang an tlaih cang nain a dang lunghrinh deuhmi an ngei rih ko. Syriacon bung Siribuan pa-ei nih a fanu hi a thi lai lo, a nung rih ko lai, minung pakhat vawlei in chikkhatte ah tlau cu a si kho lo tiah a chim. Vawlei cungah awsimi gambling ai kah bik an si. Australia ahcun kan hmuhmi lah kha a tam ve bantukin kan sungh ṭhanmi zong vawlei cungah a tam bik ram kan si tiah hlathlainak tuahtu nih a chim. Minung pakhat nih gambling ah a sunghmi bawktlak in an tuak i dollar thongkhat le zakhat le sawmli le fangli a si tiah economy lei ngiatthlaitu nih a chim. Vawlei cungah gambling ah a sungh tam bik ram kan sinak a ruang cu cuh dingmi cash kan neih ruangah a si tiah campaigner pakhat nih a chim. Hi bantuk gambling cun poker ai kahmi lakah hin awzi pawl hi ai biatak bik an si tiah Monash University researcher Doctor Charles Livingstone nih a chim. Kan hnukum British consultancy firm H2 Gambling Capital nih Australia mi poker sawhsawh ai kahmi nih dollar za nga le fang kul an sung tiah a thanh. Vawleicung ah pumpak in gambling kah ruangah phaisa sungh tambiknak ram kan si ko nain America nakcun kan i ning deuh ko. America cu a ram chung dihlak tuak in gambling ah an sungmi hi dollar in billion za le sawmthum le paruk a si lio ah vawleicung gambling kah a tambiknak Australia cu dollar in billion kul le khat le point nga lawng a si tiah thawngthanh a si. Berlin Film Festival ah Australia film nih award a ngah. Adelaide um filmmaker a simi Sophie Hyde kum sawmnga le kum hnih cu a video thlakmi nu le fanu le i pehtlaihnak kong a thlakmi ah film ṭha bik a si tiin award cu an pek tiah Hollywood nih thawng a thanh. Sarit buin motor mawngh ruangah minung pahnih an thi. Va ngakchia kum nga i a pa Anthony Edwards Fogery cu a sirrit hnuah mawṭaw a firmi speed limit za le sawmsarih in a mawngh i traffic lai hngak loin a kal caah taxi a va pah i taxi mawngtu Godip Saing kum kul le kum riat a nupi naupawi liomi le British in Perth a rak phankami Doctor Sean Duncan Barrett Imperial College London ah Doctor of Physics a ṭuan liomi cu an thi. Ambulance le palik an va fuh hna tikah Anthony nih keimah nih motor ka mawng lo, a mawngtu cu a zaam cang tiah a hlen nain an theih ṭhan ṭhiam i kum hleikhat thong tla ding in biakhiahnak an tuah. Chin pastor pa biaceih zung a kai lai. Pastor Reverend Zung Hlei Sung cu February ni hleithum Thawngnih le kum hleili ah Magway ramkaw Idesehyu khua ah biakinn sernak kong he pehtlai in biaceih cung ah na phan lai tiah thawng an thanh. Nawlbual ruang ah biaceih cung phan ding in Yesehyu Township in cakuat ka hmuh i cakuat chung ahcun Penal Code za le sungrit le pariat he kal in thil na tuah ruang ah February thla ni hlei sarih thawngnih le kum hleili ah biaceih zung na phan lai tiah an ka ti tiah pastor pa nih a chim. Cakuat a ṭialtu hi U Aung Ṭhe a si i Pastor Zung Hlei Sung cu biakinn sak ruangah thong thlaruk a tlak lo si le phaisa liam dingin an ti. Thil ka tuahmi hi thil ṭhalomi a si lo i phung zong ka buar lo tiah chim dingin timhtuahnak ka ngei ve ko tiah pastor pa nih a chim chap. Cun hi pastor pa hi biakinn saknak kong he pehtlai in kan hnu thla ah khan warning an rak pek bal cangmi a si. ACN ah rak kan lengmi nan dihlak cungah lunglawmhnak tampi kan ngei.